Башкортстан Республикасының Кушнаренко районы татар теле һәм әдәбияты укытучылары исеменнән сезгә кайнар сәламнәребезне җибәрәбез.

Озак көттек сезне. Рәхим итеп түрдән үтегез. Безнең белән бераз Минзәләнең хәтер йомгакларын сүтегез. Юлларыгыз ярап, арган сызды. Ял итегез, күңел ачыгыз. Сезгә безнең якты йөзләребез. Киң күңел һәм тәмле ашыбыз. Ерактагы якын дусларыбыз. Минзәләне күреп китегез. Тел йотмалы тәмле чәкчәгеннән, икмәгеннән авыз итегез. Саф татарча итеп, безнең телдә исәнләшик әле, күрешик. Моннан соң да шулай дуслар булып, бер-беребезнең хәлен белешик.
Хөрмәтле кунаклар, Минзәлә шәһәре мәктәпләрендә һәм авылларында үз хезмәтләренең Остазы, искиткеч фидакарь мөгаллим һәм мөгаллимәләр хезмәт куя. Бүген мин сезне кыскача гына укытучыларыбызның профессиональ, укучыларыбызның иҗади эшчәнлеге белән таныштырып үтәсем килә. Шәхесләр безнең районыбызда эшлиләр, тырыш, аларның хезмәтләре монда күрсәтелгән. Үзегезгә нәрсәдер алырга була. Татар исемен горур йөртик әле. Оялмыйк та аннан, кимсенмик, үз милләтен, гореф-гадәтләрен, динен онытмаган исем бит. Бер тугандай тату яшик әле Башкортостан һәм дә Татарстан! Без, татарлар, без җиңелмәс халык, тамырыбыз Бөек Болгарстан!

Безнең министрларыбыз бик матур, бик кирәкле карар кабул иткәннәр. Менә без Башкортстан белән, Кушнаренко районы белән аралашабыз, очрашабыз. Инде менә безне дә, рәхмәт, бик зур чакырдылар. Кушнаренко районына, бәлки, чыннан да барып кайта алырбыз. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Барлыгы 124 данә данә дип язылган.
Сезгә төрле язучыларның
төрле язучыларның әсәрләре монда. Әдәби әсәрләр сезнең, безнең район мәктәпләреннән сезнең район мәктәпләренә бүләк.

Бүген менә үзебезнең кан кардәшләребезне, милләттәшләребезне күрергә килдек. Без бүген сезне күрүебезгә, сезнең җылы шушы каршы алуыгызга бик зур рәхмәтлебез, бик шатбыз. Халык дәресләре карарга без аудиторияларга, классларга үтәбез. Кинәт Көнбатышта кара болыт күтәрелде. Гади җөмлә, шулай бит? Нинди җөмлә саклап була? Мин просто кинәт кара болыт күтәрелде, ул сүзләрне балалар белә. Мәсәлән, мин алдым көнбатыштан сүзен. Нәҗминең шигыре Башкортстан турында шигырь бирдем. Өфе каласы турында җыр.
Менә без сезнең белән биремнәр, бик күп төрле биремнәр эшләдек. Хәзер сыйфатларны без ни ни дәрәҗәдә үзләштердек микән?
Менә бу сигнал ны кабатларга кирәк. Сингапур структурасы буенча ул ике Рәхмәт сезгә. Юл мәгънәсен аңлар өчен, юл эчтәлеге мәгънәсен аңлар өчен без әсәрнең ахырына игътибар итәбез. Белем бирү максаты.
Сыйфат сүз төркемен гомумиләштереп кабатлау, ныгыту, системага салу.

Безнең өчен бик зур яңалык булды инде мондый музейда булу. Муса Җәлилнең тормышын чагылдырган беренче музей икән бу Татарстанда. Музейдагы төрле экспонатлар диик инде, хатлар, сурәтләр безнең өчен яңалык булды. Без мондый нәрсәләрне беренче мәртәбә күрдек.

Үзебезнең милләттәшләребез, кардәшләребез белән очрашуыбызга бик шатбыз. Бүгенге көн инде бездә шундый тирән ниндидер мәгънә калдырды. Без э, бик э, шундый бай э, хисләр белән тулыланды безнең күңелләребез. Менә Минзәләнең бит инде без педагогик көллиятендә булып булдык. Анда Муса Җәлилгә багышланган музейны карадык. Әлеге туган якны өйрәнү музеенда булдык. Дөем, гомумән әйткәндә, инде безгә менә шушы бөтен караган әйберләр, үзебезнең милләттәшләребез белән аралашу кәефебез, яхшы тәэссоратлар гына калдырды, дип әйтәсем килә инде. Һәм алдагы көннәрдә дә Алдагы хезмәтебездә дә без очрашырбыз дигән өметтә калабыз. Менә бүгенге шулай карап үткән осталык дәресендә дә укытучыларга укытучылар үзләренә файдалы мәгълүматлар алганнардыр дип ышанабыз инде. Бик ошады безгә осталык дәресләре дә. Мин Таһирова Алсу Мәсгут кызы булам. Кушнаренко районының Шәрип урта мәктәбендә икенче ел укытам. Оптимизация җилләре безнең мәктәбебезгә дә кагылды. Мин башта үзебезнең районның Солтанай мәктәбендә укыттым. Хәзер балалар белән бергә Шәрип мәктәбенә йөрим. Безнең мәктәп, безнең мәктәп күп милләтле мәктәп. Рус, телле балалар, татар телле балалар һәм башкорт телле балалар үзләренең туган телләрен рәхәтләнеп өйрәнәләр. Мин үзем дәресләрне 9 сыйныфта алып барам. 9 укучым рәхәтләнеп төрле бәйгеләрдә катнаша, матур-матур урыннар яулаган чаклар да бар. Мин э, Минзәлә районында инде беренчегә генә әле. Э, мин үзем Кушнаренко районы Карачаба урта мәктәбендә 30 елга якын татар теле һәм әдәбият укытучысы булып эшлим. Э, менә без килүнең максаты бит инде менә шушы ике район арасында татар халкының дуслык җебен, дуслык күперен дәвам иттерүчеләр дип әйтсәм дә дөрес булыр. Әлеге вакытта безнең төп проблема, төп мәсьәлә булып тора инде шушы э, татар мәктәпләрендә, татар авылларында татар балаларына саф татар телендә э, укыту, андагы булган менә төрле мәсьәләләрне шишу юллары турында Сүз алып бардык бүгенге без җыелышыбызда. Без бик шатбыз һәм шушындый шат күңел белән үзебез инде үзебезнең туган якларыбызга, Кушнаренко якларына юл алабыз дип ышандырасы килә. Без инде сезне дә көтеп калабыз. Киләчәктә алда көндә Алла бирсә тагы да очрашырбыз. Үзебезнең тагы да булган шушында булган уйларыбызны, хисләребезне кайткач үзебезнең дусларыбызга Бергә эшләгән коллегаларыбызга сөйләрбез, аңлатырбыз, күрсәтербез. Ә инде сез безгә килгәч инде, бездәге булган яңалыклар белән танышырсыз, күрешерсез, очрашырсыз. Һәм дә үзебез аралашып киләчәктә шулай матур, дус, тату булып, бердәм булып, үзебезнең юлларыбызны бер вакытта да Күперләребез ябылмасын иде, ачык торсын иде. Сезгә зур итеп рәхмәт. Бездән теләкләр шушы.